Brav ar vuhez tudo ? Hirio kinnigan deoc'h pleustriñ war hon dibenn-partienn pe hor finalenn ma karet. Setu n'eo ket ar pep pouezusañ pa groger met memes tra zo un nebeud tro da anavet. pa vo tenn apartiennoù, pa vo pa 'n em gavit pa 'n em gavit gant nebeut a bezhioù a-enep hoc'h enebour ha da skouer gant ur pezh gwerin a-enep ur roue e vez mat deoc'h goût penaos ober a-benn ar fin daoust hag-eñ e c'hallit gounit pe daoust hag-eñ e vo rampo ar blegenn. Setu dija aze emañ o vont da studiañ neuze daou zigouez gant ur roue eus a bep tu hag ur pezh gwirin hepken. Moarvat e soñj deoc'h e aez met a-benn ar fin dija ez eus kalzik kalzik tro da anavet. Just dindan degouezh-se a vo diaze degouezhioù un tammig stertoc'h. Neuze mall eus kaout deoc'h ehan ar blegenn. Lakaomp 'vije tro ar re zu. daou soñj, daoust hag-eñ e vo graet rampo gant ar re zu, pe daoust hag-eñ e c'halla ar e daoust hag-eñ e c'hallo ar re wenn trec'hiñ. Neuze aze e vo rampo. Setu, dibant a ra disoc'h ar plegennoù-se hervez al lec'h m'emañ ar roued, en gwirionez. Da lâret eo, m'emañ ar roued dirak e bezh-gwerin, ar pezh-gwerin o vont war an tu-se, e c'hallit gounit alies pezh-velin war-lerc'h. Met dija, gwelomp penaos vez difennet gant ar re zu. Setu, tapomp koste re zu. Ha neuze, bez' zo tri zra d'ober. en urzh. Da gentañ ma c'hallit, kit e-tal ar pezh-gwirion. Setu aze m'oc'h dija, gwell a-se. Neuze, eil tra, ma m'oc'h dija e-tal ar pezh-gwirion pe ma ne c'hallit ket mont just a-dal dezhi, e c'hallit neuze mont war-gil, war war garezenn, war golonenn ar pezh-gwirion. Setu aze ma aont war-gil ez an neuze da E6. Arabat vije neuze mont da D6 ha da F6 giz mont vont da Welt. lakaomp ez afe war-raok ar roue gwenn. Aze neuze tra kentañ, daoust hag-eñ e c'hallont mont just e-tal ar pezh gwerin? Nann, ne c'hallont ket. Daoust hag-eñ e c'hallont kilaat ya, met a-raok, eil tra, daoust hag-eñ e c'hallont kemer an enebour, setu an opposition, an enebour, a zo etre an daou roue. Neuze petra eo an drailh? Benafin, pa vez roet tal-oc'h-tal mod-se e vez lâret zo enebadur ha neuze ne c'hall ket ar roue gwenn mont war-raok. Aze zo a-bouez arabat leuskelnañ da vont e-tal, enfin dirak kentoc'h ha e bez gwerin. Setu aze em eus stanket ar roue neuze. Lakaomp ez afe war-gil. Aze ez eo din. Gallout a ran mont da stankañ ar pezh gwerin, setu en gran. Distreiñ a ra ar roue, neuze aze emañ dija war ar garrezenn, daoust hag-eñ e c'hellont kemer an enebadur ya, an enebadur a zo pa'z eus ur garrezenn hepken etre hon daou roue, neuze trede tra hañ da ziskenn war golonenn ma fezh gwerin. Ha n'eo ket war ar c'harrezennoù all. Lakaomp ez afe eus an tu all neuze? Bremañ petra rafec'h-c'hwi? Ma laoskan teir eilenn da ehanañ ar video. ret vo deoc'h neuze amañ kemer an enebadur gant roue f6 an taol nemetañ eo evit ober rampo lakourm e tibabfer mont deus an tu all petra a c'hoarvezfe ma 'z it deus an tu all n'eo kemet ar roue mont war-raok ha tamm-ha-tamm neuze kemer plas aze EF6 ha n'eo ket ar pezh gwirion da vont war-raok hag e vo setu e vo 'vel un alez evitañ evit ho mont d'ober un damez ha gounit war-lerc'h. Setu arabat difennet groñs eo a-benn ar fin leuskel ar roue da dremen dirak ar pezh gwirion. Setu eo amkomprari roue F6 ha d'ur mare e klaskaint surwalc'h bountañ o fezh. Setu 'vez bountet. Aze eh omp da stank anezhi. Roit pemp hag amañ ur wech c'hoazh ma laoskan deoc'h div eilenn. Petra emichañ an taol gwellañ hag an taol nemetañ? Ret eo din neuze diskenn war golonenn ar pezh gwerin e e eizh. Lakaomp e zachenn e d eizh aze evit chom ur gwall gudenn kar Yon ivez a dapo an enebadur hag ur wech ma'z an aze e c'hall bountañ ar pezh. achapiñ a ran, kas a ra war-raok e roue ha ne c'hallan ket mirout outañ da dreuzfermiñ ha da grouiñ an damez en-dro. Ma ne ouiit ket penaos vez gouniet war-lerc'h gant an damez ha gallout a rit sellet ouzh ar video all penaos trec'hiñ gant un tour hag ur roue a-enep ur roue pe un tour hag ur rouanez a-enep ur roue, a zo a-bouez da c'hoût evel-just ivez. Setu amañ neuze e rankan kilat war golonenn ar roue, roue e freur, roue e feiz, enebadur, bec'h, roue e aez, hag amañ m'emañ hag amañ m'emañ an traoù kar lakaomp ez afe ar roue e c'hwec'h kuit da goll e bez e vije neuze gwall lamm pe pat, da lâret eo ne c'hall ket ur roue achapiñ met war un dro n'eus ket bec'h warnañ. Setu neuze tri zra deus e c'hell-soñj, mont e mont da stankañ ar pezh-gwerenn just dirazi da gentañ, kemer an enebadur eil tra ha diskenn war golonenn ar pezh-gwerenn trede tra ma ne c'hallomp ket ober nag an hini kentañ nag an eil. Sellomp bremañ ouzh ur skouer un tammig disheñvel. Aze e tro ar re wenn hag e rankan goût daoust hag-eñ emamm o vont da c'hounit pe get. Ma 'm eus korn un tamm amzer doc'h da brederiañ gant ar pezh hon eus lâret a-raok. Setu aze e c'hall ar re wenn gounit, e c'hall ar re wenn trec'hiñ. Evit en ober e arabat bountañ ar pezh, kar ma vez bountet ar pezh marteze 'peus soñjet ez eo. e c'hall ar roue distreiñ F-16 kemer an enebadur a Stankedon. Setu rankomp mont dirak hom fezh aze ha hom fal a zo mont war karezennoù Alc'hwe am eus lakaet e gwer amañ, ar pezh gwerin. Penaos ven kavet ar re-se? Met ar fin eo ar c'harezennoù war golonenn ar pezh gwerin er c'hwec'hvet ha seizhvet renk hag ar re zo just e-kichen. Ha setu aze m'en em gav ma roue war-unan eus ar c'harrezennoù-se, on sur emaon o vont da c'hounit. Setu, c'hwec'hvet ha seizhvet renk war golonenn ar pezh-gwirin hag ar re ital-kichen. aze neuze em eus tapet an enebadur hag e redian ar rouedu da vont eus un tu, ha neuze pa glasker gounit, n'eo ket 'vel ur raok pa glasker difenn mont eus a... mont a-du bennafin gant ar roue aze ez aer eus an tu all e dec'hwer hag e hag hon prej neuze da vountañ ma roue c'hoazh e d-e-seizh lakaomp e tistrofe f eizh amañ e hañv deus e seizh roue f seizh ha war-lerc'h e prest ma fez gwerin da vont war-raok setu ar pal a zo kas ar roue da gentañ ha war-lerc'h kas ar pezh war e lerc'h. E pemp, roue feiz, e c'hwec'h, gwreg e seiz, hag e c'hallimp ober un damez ha tapet anezhi ha ar maout gagnomp war-lerc'h. Um, lakaomp e vije bet ar roue aze e e-eizh, daoust hag-eñ e c'hallit kavout un tu ha d'en em gavet dre ret war unan eus ar c'harrezennoù, e gwir, mañ bravoc'h aze, unan eus ar c'harrezennoù, c'est va bet c'hallet neuze mont da e-c'hwec'h, rankout a ragnon dibab un tu, hag ezit ur wech c'hoazh eus an tu all. Kemer an enebadur, cheñch a ra tu ar roue. ha neuze eomp deus an tu all aprez war-lerc'h da vountañ hom fezh. Hag all hag all. Setu bep tro m'en em gavit gant seurt plegenn. ret eo deoc'h goût en a-raok daoust hag-eñ e vo gouest ur roue kreñv, da redek ar roue zo ar pezh gantañ, da vont war karrezennoù e pezh gouere. Setu da skouer, lakaomp e lakfen poelladennoù bremañ hag ur pezh amañ setu daoust hag-eñ e c'hallfer kavout en ho penn pelec'h emañ karrezennoù alc'hwe ar pezh-se e pelec'h e rankfen kas ma roue ma c'hallfen lakaat-enañ lec'h 'm eus c'hoant ha war-lerc'h lâret daoust hag-eñ e c'hallimp-ni gounit pe get Setu aze neuze ez an war golonenn ar pezh. C'hwec'hvet ha seizhvet renk hag ar re zo e-tal en e-gichen. Uh, setu m'en em gav meurvoe aze e vin sur da c'hounit. Neuze penaos ober? Evel-just n'eus ne servij da netra bountañ ar pezh. Ya, aze ne c'hall ket ar roue mont dirazi ken. Setu e ranker kas ur roue war-raok met war beseurt karezenn kar ma 'n em gaver e c'est pemp aze e c'hall ar roue du kemer an enebadur a wech-mañ hag aze ne c'hallomp ket trec'hiñ ken n'hallomp ket tremen kar stanket eo gant ar roue setu an taol gwellañ da gentañ a zo kemer an enebadur ha neuze e c'hallimp mont lec'h 'n eus c'hoant roue c'est seizh roue c'est pemp Roet eo seizh. Roet eo pemp. Kemer an enebladur dirak e bezgwerin. Hag ur wech dibabet an tu, ez eomp eus an tu all. Hag omp en em gavet war ar c'harrezennoù alc'hwe. Ha war red deomp tizhout. Lakaomp e rafe roet se c'hwec'h. E vountan. Ha war-lerc'h petra a refet? Ma laoskan er eilenn. ar pepesa a zo da c'hoari roue a-seiz amañ ha bezañ prest da vountañ b-c'hwec'h b-seiz b-eizh hag ober hon damez nevez setu aze arabat faziañ neuze hein car hervez ar garezenn a vo dibabet ganeoc'h e vo cheñchet mik disoc'h o bartier ha marteze e c'hallfec'h gounit marteze e c'hallfec'h koll kement all Setu ur boelladennig ur boelladennig all ma karet. Amañ gant tout pezh hon eus lâret tro ur re wenn, daoust hag-eñ e c'hallimp-ni trec'hiñ tapet ur maout pe get? Gwell 'eus kont deoc'h pa mailenn evit ehanañ ar video. Setu marvat peus soñjet e oa an enebadur gant ar roue du, ha neuze ne c'hallomp ket tremen war ar c'harazennoù all c'hwi? Ar re-se, da lâret eo. Met en gwirionez hon eus an dra ispisial amañ. Ma vije ar pezh gwerin e DP-var vije rampo. Met aze e c'hallomp just c'hoari an taol gant ar pezh gwerin hag emañ ar roue du e zug-zwank, ez eus bet lâret, da lâret eo, e kafe gwelloc'h e vije lammet o dro met ne vez ket rediet eo da c'hoari ha neuze n'eo ket laouen kar koll a ray forzh petra a rafe. Ha lakaomp roue e-seizh, bremañ aotrou doc'hwi. N'eo ket roue e-pemp kar n'ezer ket war-raok hag aze ma vounter fazi bras ne c'hounezer ket ken. Me aze c'hwezh-ha-c'hwec'h mont war abadennoù all c'hwez. Ur wech c'hoazh me fell din bremañ tizhout ar seizhvet renk, roued eo c'hwec'h, tal-ouzh-tal, enebadur, mont eus un tu all, ha bountañ ar pezh war-lerc'h. Hag all, hag all. Setu, se zo a-bouez da vestroniañ ivez. Daoust ma ne c'hoarvez ket gwall alies ma ver o kregiñ, benvin tamm-ha-tamm e c'hoarvezay muioc'h-mui pe marteze e vo ret deoc'h jediñ seurt traoù. Ha neuze evit pleustriñ war an dra e c'haller c'hwi c'hoari gant mignoned pe a-hend-all gant an urzhiataer aze mahit va litchez e c'hallit implijout e ostioù aze krouer plegennoù. Klikañ a ran war krouer plegennoù, tennañ pep tra. ha goude-se e kasont ar blegenn e-giz ma oa. Mousset da skouer, hag e rankan neuze klask gounid gant ur re wenn. Setu hemañ an hini kentañ. Ha evit an eil, memes mod, hein, lakaomp aze e c'hallit cheñch tud un dablez. Kas ar roue aze. lakaat ur pezh gwerin e-pemp ha re dor neuze difenn gant ar re zu a-wechemañ ha klask ober rampo a-enep an urzhiataer. War-lerc'h e c'hallit klikañ war kenderc'hel a-enep-mañ ha c'hoari a-enep an urzhiataer. ha daou daou setu aze e tibabit c'hoari gant ar re zu da skouer. Hag e ran neuze d'ober rampo. Bon, ret eo lakaat nebeutoc'h a amzer evitañ, a-hend-all vo ket farsus. Met bon hir un tamm a zero ar pezh gwerin met setu. Ma neuze emichañs deus plijet deoc'h. Ken ar c'hentañ tro.